Na pidgin tori global be dis where foreign tori dey drop for your ear with correct Naija pidgin. If e dey happen for the world, we go run am here the way you sabi am. Oya make we enter the tori for today. Russia don launch heavy missile and drone attack for Ukraine capital Kyiv. At least 14 people wound as 250 drones and 14 ballistic missiles bomb the city, according to wetin Ukraine Air Force talk. dem say di attack na one of di biggest since di war start but dem manage shoot down 245 drones and six missiles still di attack cause serious fire and scata plenty houses businesses and motor president zelensky say na anoda proof say na russia dey prolong di war e say until serious sanction land for russian economy dem no go gree ceasefire. Di attack happen just few hours after Russia and Ukraine do prisoner swap for Turkey, but peace still far as both sides dey fire back. Wahala dey ground. One Israeli airstrike wey land for Gaza don kill nine children of Dr. Ala al-Najjar, according to Nasser Hospital for Khan Younis where she dey work. Di hospital talk say only one of di pikin survive plus di papa but dem wound well well one british surgeon graham groom wey dey work wit dem for di hospital say na im do di operation for di eleven year old boy wey survive video from hamas run health ministry wey reporters verify show say dem dey carry small small dead body wey don burn comot from di debris idf neva reply reports yet but dem tok say dem don strike over one hundred targets for gaza within 24 hours gaza health ministry tok say at least 74 pipo don die within dat time di woman husband hamdi wey be doctor too just reach house afta e go drop im wife wen di bomb land pipo wey sabi di family tok say dem no get any political or military wahala di oldest pikin na just 12 years old Anoda doctor, Yesuf Al-Arish, say e try console Doctor Ala wey dey wait to hear if her only surviving pikin go make am. Di mata don scatter plenty pipo mind, especially for hospital where dem dey save lives, but now na di staff dem dey cry for help. Francesca Albanese wey be UN special rapporteur for occupied Palestinian territories don vex say di Israeli missile attack wey kill nine out of ten children of Palestinian doctors Ala and Hamidi al-Nalaj na part of sadistic pattern for di genocide wey dey go on. Albanese say wetin happen no be mistake, say e clearly show new level of wickedness for di whole war. Imagine two doctors go save lives. dem come lose almost all dia pikin just like dat na real wahala one palestinian group mujahideen movement don para for israel aid mata for telegram dem blast di way israel join body wit some american companies take dey run aid distribution for gaza dem tok say di whole setup na just anoda style of starvation and blockade dem still accuse international communities say dem dey keep quiet while Gaza dey suffer, but dem hail companies and organizations wey no gree support di aid method wey dem believe say dey help Israel agenda. One man, Masoud Abu Saeed, wey be thirty six years old don come out tok say Israeli soldiers use am as human shield for two weeks for March twenty twenty fall for khan younis e say dem carry am go different buildings houses and even hospital make e dig for tunnel and clear road e beg one soldier say dis thing wey dem dey do dey dangerous o say e get pikin wey e go wan see again but dem no gree moshood even talk say na so e jam im own brother wey another unit dey use do shit too Both of them no get choice. Another woman, Haza Estete, from Jenny refugee camp for West Bank say soldiers drag her go house force her enter different apartments to film and clear road for them. She beg say she wan go back go meet her 21 month old pikin but dem no gree. She talk say she fear say dem go kill her and she no go see her pikin again. Di matter don raise serious concern as many Palestinians dey face dis kind treatment for both Gaza and West Bank. Some Israeli soldiers tell reporters say dem dey use Palestinians as human shields for Gaza war. Dem talk say dis matter make their work fast save ammunition and protect dia dogs from wahala some soldiers wey no dey fight for gaza again say from beginning of di war odas like bring mosquito come dey come radio dat one mean say make dem find palestinian pesin to clear house first before dem enta one 26 year old soldier tok say di idea spread quick quick becos e easy and e dey work well For 2024 meeting, one commander even show slide wey talk get a mosquito and suggest say dem fit catch person from street to do the work. One officer write report to im boss about the use of human shades and the matter fit reach higher commanders. Some Israeli people say dem dey get strange phone calls wey play voice note of hostages wey dey Gaza dey beg for help as bomb sound dey background. But the hostages and missing family forum talk say dem no get hand for di call mata di group tok say no be dem send those voice notes o and dem still beg goment say make dem end di war and bring back all di kidnapped pipo at once dem still tok say na five hundred and ninety six days now dia pipo don dey cry for help almost six hundred pipo including alon lee green gada for fence wey separate israel and gaza on sunday to shout make war end di protest small but e don dey grow as many israelis don dey change dia mind about di war green wey be national co-director for activist group standing together tok say some pipo see di war as political just to keep netanyahu and im right-wing pipo for power odas just taya for fight some wan make dem release hostages from gaza and some dey protest how palestinians dey suffer green wey dem arrest for di protest spend two nights for jail before dem put am for house arrest even though new poll show say many israelis go prefer peace deal wey go bring back di hostages even if di war go end, the war still dey go on. One Israeli lawmaker, Amit Halevi, talk say Israel no fit defeat Hamas even after 20 months fight. According to am, Israel dey try but e no dey work like before because dem no fit control Hamas like how dem dey fit do dem before. Halevi talk say this war na deception and dem get plenty lies about how well dem dey perform for the war. Dem no get the result wey dem promise. police. Wahala burst Friday evening for Hamburg main train station as one 39-year-old German woman begin stab pipo wey dey wait for train between platform 13 and 14. Police say 18 pipo get injury, four of dem serious but stable. Dem arrest di woman sharp sharp and police tok say she no get political motive but dey show signs of mental wahala. She go face court on Saturday. pipo wey wound dey range from 19 to 85 years old seven pipo get small injury anoda seven serious and four dey critical but stable condition two pipo and emergency workers quick hold di woman before e worse pass german chancellor frederick merz call di attack shocking and hail emergency trains for di area delay small as police block four platforms. Na di latest for line of recent attacks for Germany as knife and vehicle attacks don dey happen too much lately. Police still dey investigate di matter well well. One Uganda activist, Agatha Atuhar, don tok say dem rape am wen she dey for detention inside Tanzania. She tell reporters say na plainclothes pipo blindfold her beat her remove her clothes and come violently and sexually assault her she say di pain too much and she show scars from handcuff as evidence she even shout sotey dem cover her mouth she tok say she still hear fellow activist boniface umwangi dey shout because of pain and dem threaten to circumcise am di two activists travel go tanzania to support opposition leader tundu lissu wey dem charge wit treason but even though dem allow dem enta dem no gree make dem attend di court hearing instead dem arrest dem and later abandon dem near di border umuagi tok for x say dem torture both of dem tell dem make dem crawl go baff wit blood still for dia body she say dem get order from one state security pesin wey say make dem give dem tanzanian treatment Tanzanian authorities neva tok anytin yet, but human rights groups don shout make dem investigate di mata well-well and make East African kontris respect human rights agreements. And di last one for today, back for 1970s, Soviet Union try one big experiment wey dem call peaceful nuclear explosion to change how water dey flow for Siberia. Instead for water to waka go north for Arctic, Dem wan turn am make e go south to help dry places like Central Asia and Southern Russia. One of di main sites wey shop dis idea na wetin dem call Nuclear Lake near Ural Mountains. Di place no easy to reach. You go need use boat, den use leg through bog wey radiation sign full. Di lake form on twenty three February nineteen seventy one afta Soviets drop three nuclear bomb on di ground. Each bomb get di same power like di one wey hit Hiroshima 15 kilotons. Di whole plan na to use di explosion dig big canal wey go connect Peshora River to Kama River wey later near Volga. Dis new route for water go make Soviet scientists divert plenty water wey dey go Arctic Ocean send am down to dry hot areas but e no work as dem plan. Di canal no gree form properly and di area still dey get radiation levels till today. One Russian blogger, Andriy Frediv, visit di place for twenty twenty four and tok say di water clean but some places still dey hot wit radiation. Even though di plan fail, di crazy idea to reverse river still dey come up every now and den, especially anytime wen water shortage wahala start for Russia. Na one of di biggest what-if moments for Soviet history, to use nuclear bomb take shift rivers e no work but e still dey echo till today na so di news reach for today na rebecca guffey dey report for pidgin tori global una do well